de ba Ɛtesɛn dwumadie so. Ɛtesɛn yɛ dwumadie sononko koraa a Atenka TV de ba wo fie mu ne wo borɔno so, na yɛde ba bɛboa ama nsaano nnwuma atu mpɔn. Ankorankoro adwuma bi a ɔreyɛ, yɛahyɛ mu kena ama no abɛyɛ krabɛhwɛ. Ɛmfa ho ne wo dwumadie a wodie, sɛ woyɛ aban adwuma, dwuma bi a woyɛ, Ɛtesɛn bɛba ne wo abɛnya anobaabaeɛ. Baabi a megyina dɔnhwere yi deɛ, megyina Nuopean Station. Yɛne adriverfoɔ ne apasenjafoɔ reba abɛtwetwe nkɔmmɔ.

zero six zero one afei zero two four two two zero six four four nine. ɛte sɛ awerɛfoɔ wogu so ɛrehwɛ ɛte sɛ dwumadie saa dɔnhwere yi baabi a megyina megyina new plan station ɛsɛ wɔn office wɔn mpanyinfoɔ a menya wɔn a yɛne bɛbɛnya anɔbaabaeɛ ɛwɔ ha na saa dɔnhwere yi menya owura bi a ɔyɛ ɔpanyin paa so ɛwɔ Neopla station ha me ne no ba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Agya, mema wo akwaaba ba ɛtesɛn dwumadie so. Megye wo so.
Na mpakyɛ wo mpɔn mu ɛ? Adom, ani ahwe yie, na wo nso ɛ? Yesu ada wo mma, ɔhu me mmɔbɔ. Na mpakyɛ yɛfrɛ wo sɛn? Me din John Tete. Me ne Neoplan Firx Trustee. Yɛn yɛn adwuma a yɛdie ne sɛ yɛfa akwantufoɔ fie akɔ Kumase, Sunyani, Wankyi. biribi nni sɛ hwee asan nwen so. Kyerɛ sɛ, mɛtumi aka sɛ Brɔhaf nkuro no nyinaa deɛ, woba wopɛ kaa akɔ hɔ a, ɛyɛ baako pɛ, New Plant Branch Nɔma Fɔ, yɛde wo bɛhɔ kɔdu Asomdwie mu. Da Yesu ase.
Agya, mpakyɛw, wobɛtumi ama yɛn abakɔsɛm kakra ɛfa New Plant Station ho?
Yiw. Woka New Plant Station deɛ a, na ɛyɛ sɛ ɛyɛ station a agye din yie paa. San sɛ station ɛbaa yɛ bɛyɛ forty years ni. Wow.
Ɛnɛ first Neoplan station na ɛwɔ PTC. Okay.
Ɛnɛ yɛhwɛ yɛ dwumadi a yɛkɔ na na yɛ sɛ yɛbɔ ɛho mmɔden. Mm. Na ɛhɔ no nso ɛsua ɛma yɛn. Okay. Nti yɛnam Rawlings Adaroma. Mm. Ɛnɛ first former na president. Former president. Mm. Ajiudin Rawlings. Eh first na ɔmo twa ha nyinaa wall a na yɛ nim deɛ ɛkɔ na ha nyinaa afu nti ɔno na ɛmaa saa order no sɛ yɛn fi PTC na yɛn mmra ɛnfa adwumadie dɛ ɛmɛ sua baabi ɛnɛ dɛ mini wɛ dɛ ɛka sɛ nti Neo Plan Station deɛ ɛba akyɛ kyɛ sɛ yɛ di dwuma yie papaapa na amanfoɔ nso ate yɛn nka amanfoɔ nso ɛni gyee. yɛ dwumayɛ ho. Mepakyɛw sɛ mehwɛ a meba hanom sɛ sɛ metu m'ani a ɛyɛ me sɛ dwumadie bebree na ɛkɔ so nkɔfɔm wɔtɔn adeɛ wɔn nso obi a ɛyɛ ne deɛ wɔ ha sɛ nnwumadie na driverfoɔ moyɛ dɛn na motumi hwe wɔn nyinaa bɔ mu. Yo, ɛyɛ me sɛ New Plan Station deɛ yɛ dwuma pɔtee a yɛdi ne sɛ yɛde akwantufoɔ tu kwan kɔ kɔduru wɔn asoɛeɛ a baabi a wɔkɔ no asomdwoeɛ mu. Na wode ka bisaa sɛ New Plan Station fie a yɛba ha Mɛtumi aka sɛ Neoplan Station yɛ hyɛ ase baa na ɛyɛ kuo mmiɛnsa, ɛyɛ Neoplan ɛne Nkɔkɔɔ ɛne Wampa Wampa ɛne ɛkuo a ɛhyɛ aseɛ sɛ dɛ ɛdi dwuma wɔ ha. Na ade kyee na ade sɛn nyinaa na sɛ nnipa no ayɛ dɛ ɛɛdɔɔso, ɛkuo no ɛɛdɔɔso nti ama sɛsei no yɛwɔ adetɔnfoɔ wɔ ha a sɛ bia ɔkwantuni bi ɛɛtu kwan na ɔpɛ biribi aka n'ano, a ɔbɛnya bi de atɔ adie. So otu kwan ne nneɛma bi, Nyame adaworoma nso yɛwɔ financial institution anaa yɛwɔ bank wɔ ha nso ebia wokɔ na wo sika nso wo so a wopɛ sɛ wodi sikasɛm ho dwa wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ. Kyerɛ sɛ nneɛma bebree na mmom Nyame adaworoma yɛne obi ate kama wɔ asomdwoeɛ mu. Obiara nso nim sɛ panin wɔ hɔ yi adi panin. Neoplan ekuo no anaasɛ kaa adwuma no na ɛde wɔn nyinaa de baa ha. Nneɛma bɛn na mohwere wɔ Nuoplan Station ha a monyaeɛ a anka mopɛ sɛ mpanyinfoɔ yɛ de boa mo? Ɛsɛ sɛ yɛn nneɛma a ɛhia Nuoplan Station pa ara yɛ yɛn dadwen a yɛresrɛ aban no sɛ ɔbɛtew n'ani abɛhwɛ yɛn nnɛ, from Avenor up to Nuoplan Station. Saa kwan no a ɛde ba Nuoplan Station no, ɛnyɛ nyɛnyɛnyɛnyɛ. Wohwɛ kwan a atwa Nuoplan Station ho nyinaa ahyia Wɔma yɛn nyinaa, na yɛdi akyire bisa sɛ, saa kwan no da bɛn paa na ɛyɛ dɛ wɔbɛyɛ? Wɔahyɛ yɛn anonba sɛ wɔde ama kɔntrata sɛ wɔbɛtumi ayɛ ho adwuma ama yɛn. Bɛpem sɛ me ne wo rekasa yi deɛ, yɛnnya nhuu kɔntrata sɛ ɔde ne fidie bi de regu kwan no so a ɔbɛbɛyɛ saa kwan no ma na ada mu sɛ ebia kar no yɛ ma. na epue a, ebetumi akɔ na ɛde asomdwoe aba. Anaasɛ kɛd, obi de passenger rebrɛ yɛn a, ɔno nso ɛbɛfa ne ho tɔtrɔtɔ. Esiane sɛ etu da bi na wofa hɔ a, ɛhɔ asɛm ka no yɛ dene. Esiane sɛ ɛkwan no ayɛ ketewa ama sɛ kɛd bi koraa rebɔ nsanho a, na akɔyɛ dadwen ama yɛn dwumadi a yedi wɔ New Plant Station. Nti no, mede saa akwanya yi srɛ wɔn a ɛwɔ aban mu ne wɔn a ɛtwa sɛ wɔhwɛ na wɔyɛ saa kwan no mmaeɛ no, wɔntu ho anammɔn ntɛm na wɔntumi ɛyɛ mmaeɛ na new plan na ɛyɛ adwuma a yɛredi de boa ɔman Ghana no atumi akɔ no ntɛntɛm ama yɛn. Megye di so paa sɛ mpanyinfoɔ so rehwɛ a wɔbɛtu ho anammɔn Ɛne m'anim yi a. Mepa kyɛw bebree. Uh, sɛ yɛhwɛ ha no, zaa no wɔ gadrefoɔ paa so wɔ ha. Woyɛ ɔpanyin deɛ kyerɛ mu, ɛdeɛn na mode agu akwan mu a mobɛyɛ de aboa saa nnwumakuo yi anaasɛ saa nkurɔfoɔ yi a yɛtututu yɛ like yɛfa fam nneɛma? Ɛna bio nso, deɛn na moyɛ de ato hɔ sɛ yɛbɛtumi akye saa akɔmfoɔ yi nyinaa? Yo, mɛtumi aka asi so dua sɛ, Neo Plant Station deɛ, wo, wofa no sɛ yɛbɔ korɔno wɔ ha deɛ a, ɛndeɛ woboa. sɛ ɔyɛ korɔnfoɔ na ɔba sɛ ɔbɛbɔ korɔno a because yɛ ade nyinaa yɛ afɛnse ho nti no wo korɔno no wobɔ a wobɛfa yɛmfa no ɛdɛ woadwane nti no sɛ yɛbɔ korɔno wɔ ha deɛ ɛndeɛ biribi saa deɛ ɛnni hɔ wote aseɛ because ɛsei Ghana no ayɛ hu obi wɔ kora na ofi fie dɛ ɛɛba na obi ɛdi ne ntetɛ ntetɛ ebia na korɔno no nka ɔde fi ne mma ntɛmu ɛdɛ ɛna ɛbɔ wo na ɔde abɛwura ne Upland station bus mu But paa sɛ yɛbɔ korɔno wɔ Neoplan station deɛ, mɛtumi aka asi so dua sɛ ɛnyɛ adeɛ a sɛ woyɛ korɔnfoɔ na ɔbɛwia deɛ wɔ Neoplan station a, wobɛka sɛ ebia o ɛnɛ deɛ me me dwa aba anaasɛ dɛn, manyɛ obi afa n'adeɛ. Gye sɛ boys no a yɛyɛ adwuma wɔ ha no

Ansa na wɔde bɛwura ha nti. Ɛne, ɛne deɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛda hɔ, ebia ɔretu kwan, obi hwɛ w'ahoboa ne wo ho siesiei a, na ɔde wo ntetɛntetɛ. Wote aseɛ? Ebia woyɛ, wogyaa ho kakra bi pɛpɛɛ dɛ, na wafa. Nanso no, ɛno mpo daa yɛkye wɔn. Ɛsiane sɛ yɛn nkurɔfoɔ a wɔyɛ adwuma wɔ ha, anaasɛ yɛn a yɛyɛ adwuma wɔ ha no, sɛ yɛhu biribi saa no a, we quickly, na yɛadraw police attention. Ɛnneɛ ahwɛfoɔ ei, ɛɛ, yɛde aseɛ atesɛm, Esia ɔpanyin no ankasa bɔ mu nkyerɛmu akyerɛ yɛn sɛ akorɔnfoɔ no a ebia yɛte sɛ wɔyɛ tutubotomfoɔ a wɔyɛ wɔ Gadrei no mfi Neoplan Station. Ebia na obi redi wo atetɛtetɛ afi wo fie na wɔde wo abɔ awura Neoplan Station anaa ɛnyɛ hanom sei. Ɔpanyin, yɛda ase. Ma sɛ metwa ɛɛ deɛ etwa toɔ baako a ɛka ho ne sɛ mebisa wo sɛ, seesei wohwɛ Dwoada yi ara a yɛtoto fuel amu. Na mpakyɛw ɛho nsunsuansoɔ ne sɛn ma mo? Ɛkɔ yie ma mo? Oh, mɛtumi aka sɛ fuel nto mu a afei. ana sɛ lɔre fɛ yɛ ato mu by ten percent yi ɛyɛ ara ɛbɛfa no saa
ɛbɛfa no saa ɛsan sɛ bɛyɛ mfie bɛyɛ mmienu mmiɛnsa kɔ anan ni new plan station deɛ yɛ full ɛwo bɛfa kaa akɔ a yɛn ta ntum san sɛ yɛdwen ghana man no ho mm. nti na ɛyɛ sɛ wɔn tum sa na na yɛ aka kyerɛ driver fɔ sɛ wɔde akɔ kakyɛ ɔka wɔn na sɛ ne ho bɛdim kakra. Ɛsiane sɛ sɛ yɛto mu saa no a, ka wo nana a ɛdɛ ɔde wode ne sika sika kɔma no no, ɔna ne sika so ɛdɛ ɛbɛte. Ɛsiane sɛ dwamani no, wonnyi sika foforo mfi ne kotokuo mu mfa nsɔ so ntɔ fuel. Wo ka ka wo nana sika na ɔde bɛbrɛ no, wo na ɔbɛte bi so ɛdɛ de atɔ fuel no. Na mmom mɛtumi aka sɛ yɛto mu ten percent no deɛ, yɛn yɛhyɛ aseɛ nnora. Yɛ yɛ okuo ara no ɛna yɛtu mu by ten percent. Mɛtumi aka sɛ ɔhaw biara mmaa yɛ. Yɛnnya nte complain biara ɛsiane sɛ yɛn bɔ ɛsiane sɛ yɛsi adwuma a yɛyɛ yi competition bebree wɔ mu a yɛn nuanom a yɛne wɔn compete nyinaa no yɛn na yɛwoo wɔn a wɔwɔ wonim wɔn competitor wɔfi Neo Plant Station wɔn a wɔyɛ nkyɛn nyinaa no wɔn nyinaa fi Neo Plant Station ɛdɛ ɛna ɛsi dɛ wɔn akɔkɔte wɔn ho nti no sɛ biribi saa kɔ so nso a yɛne wɔn tena ase Hwɛ sɛ wei na yɛde to so a ɛbɛboa anaasɛ ɛbɛyɛ sei. Nti Nyame nkyɛ adeɛ, ten percent no, yɛ start yɛ de yɛ adwuma na mmom no pasenyani biara ɛncomplain. Mpo ten percent a yɛse yɛato mu no koraa no, still yɛn deɛ no wɔ fam kyɛn ebinom a ayɛ dɛn, wɔn deɛ deɛ ɛwɔ soro. Nti woba Neoplan station a, wobɛforo kaa kɔ mmeammea a, ɛboɔ no wɔ fam. Ebi koraa deɛ wɔnto mu yɛ, deɛ ɛgyina deɛ ɛna ɛgyina. Da biara, nnipa dodoɔ sɛn na ɛbɛforo hyɛn wɔ ha sɛ ɛde kɔ Wɔ wɔn kurom anaa sɛ wɔboro no so.
Yiw, na wohwɛ nnepa dodow a ɛforo kawa tu kwan kɔ mmeaemmeae a ɛɛ yɛwɔ akuw bɛyɛ dubiɛnsa na ɛwɔ Neoplan Station ha, na woba mema so a ɛyɛ sɛ Neoplan Drivers Union. Ɛɛ wɔyɛ apply about. 13 to 14 eh, towns from Accra to Kumasi to Sunyani, Wenchi, Techiman, eh, Kintampo, Nkoranza, Sefwi Asanwenso, Dormaa, Berekum, wokeka wei nyinaa bom a, na sɛ nnepa a ɛde wɔn fi anaasɛ wɔbɛfa kaa ɛkɔ mmeammea no, ɛdɔɔso yie paa. Yɛwɔ Lagos

ma ɔman no atumi de akɔ n'anim. Esiane sɛ ebia me de obi fii ha kɔ Kumasi no, ɔkɔdi adwuma bi wɔ ɔman no ananmu na ɔman no mpuntuo no ayɛ nyinaa de, ɛyɛ hwehwɛ. Ee, abɛfoɔ, wogu so a wohwɛ te sɛ dwuma ti a, megye di sɛ woresua biribi pa ara wɔ mu. Seesei ara kyerɛ sɛ wode yɛbɛgye yɛn ani bɛkyerɛ mu wɔ Niopra Station ha, nti bebree nni asuadeɛ. Yɛne baako retwa nkɔmmɔ, ɔse deɛ nti a ɔpɛ Niopra Station ha ne sɛ, Ɔfa kaa wɔ ha nom sɛ na n'adeɛ yɛrɛ a ɛdi mfeɛ du ɔbɛba na n'adeɛ ne nsa aka. Deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ ɛyɛ no anigyeɛ na hoahoa sɛ ɔbɛfa ne okurafoɔ kaa ɛfiri sɛ driverfoɔ no wɔ abokyɛ wɔ sɛ ɛtɔ bi pɔ mo ara passengers foɔ no koraa ne drivers foɔ no kasa basaa nanso driverfoɔ no wɔ abokyɛ paa na sɛ ne European station yɛatete wɔn yie paa nti meka fam hɔ sɛ bia wopɛ sɛ wotu kwan kɔ baabiara a Mbea biara na bata beebiara na wɔbɔbɔ akyerɛ hɛn waa kyerɛ sɛ beebiara Sunyani, Kintampɔɔ, Kintampɔɔ yɛ sɛ kyerɛ sɛ enyina Nigeria nyina sɛ bra ha na agya na agya mombra ha na yɛntoa so na yɛmfa nkɔ ɛnde Owura John mpakyɛw mebisa sɛ w'asɛm betwa toɔ de ma driver foɔ futuo ne wɔn a wɔnam kwan so a wɔde ɛɛ afidie nam. Yiw, mɛda wo ase ɛɛ wɔ saa akwannya yi bio. M'afotu a koraa mede mema me drivers ne sɛ yɛkɔ so ara da Nyame ase ma mo abrabɔ. Ɛsan sɛ adeɛ bi a ɔbɛyɛ biaa sɛ Nyame nka ho a ɛnwie pɛyɛ. Nti no mɛsrɛ wɔn sɛ ɔmo nkɔ so ara ne sɛ Nyame adom yɛn welfare chairman anaasɛ Neoplan drivers union chairman Chairman Kwabra Badu baabi a ɔwɔ biaa biaa mekyia no ɔne ne mpaninfoɔ. Yɛyɛ asɔre wɔ ha Dwoada, yɛyɛ asɔre wɔ ha Okuada. yɛyɛ Asɔre ha Fiada nyinaa ne sɛ yɛde boa adwuma a yɛne yɛredi no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛkwan so bɛyɛ dwoodwoo ama yɛn. Yɛyɛ honhom afa mu deɛ nso no, me nuanom driverfoɔ, mesrɛ mo, mo a abere ne abere nyinaa yɛne mo kasa sɛnea ɛbɛyɛ a driver no deɛ ɛyɛdɛ wakɔ aba na yɛfrɛ wo driver, ɛnyɛ driver ɛnyɛ driver no deɛ ɛyɛdɛ wakɔ a wantumi ɛyɛdɛ amba. Yɛgye mo di abere ne abere nyinaa na mohyɛ yɛn anuonyam, mode akwantufoɔ kɔdu asomdwoeɛ mu.

Nnwumakuo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman Ghana mu a mo pɛ nkonnwa a ɛɛfɛ na ɛte apɔ de asiesie mo office. Afei nsɔre nsɔre mo pɛ sɛ mo siesie Nyame fie ɛma no ɛɛka bɛhwɛ. Woasi wo fie na wo pɛ nkonnwa ɛne tables a ɛɛfɛ ɛde asiesie hɔ deɛ a ɛneɛ Madbanz company limited ɛna fo ani ɛkyerɛ. Yɛwɔ nkonnwa ahodoɔ pii. Ɛbi ɛne executive L-shaped desk, executive swivel chair. Managers Swivel Chair, Secretaries Swivel Chair, afei Work Stations, Office Sofa Set, Waiting and Banking Hall Chairs, ɛne nkonnwa biara a wopɛ de asiesie office no, wobɛnya bi atɔ wɔ Matt Barnes Company Limited. Hwɛ akyiri kwan wɔ Nkran, Kokomlemle, yɛbɛn Joy FM. Afei yɛn nkorabata baako nso wɔ Achimota, Ɔfankɔɔ, Asofa kwan no so, yɛ Hope Seat Phobia Spot. Frɛ yɛn. Ɛwɔ zero three zero three nine seven zero six zero one afei zero two four two two zero six four four nine. Ɛte sɛn? Wogu so ara rehwɛ ɛte sɛn dwumadie. Saa dɔnhwere yi baabi a mewɔ yɛ apasengyafo a wɔretwɛn ama wɔn bus ayɛ krado anaa ayɛ ready a wɔde akɔ wɔn kuro so anaa wɔn borɔno so. Na saa dɔnhwereɛ mu sɛ menya aberanteɛ kamakama bi te me nkyɛn a, mepɛ sɛ me ne no twe nkɔmmɔ kakra. Owura, me mmoa kɔ aba bɛyɛ te sɛn dwumadie so? Na mpakyɛ ɛte sɛn? Ɛyɛ. Mpakyɛ yɛfrɛ wo sɛn?
Yɛfrɛ me James.
James.
Oh, ok, nti mpakyɛ wɔ kwan? Mekɔ Navrongo.
Navrongo.
Oh, ok, nti woatwa wo ticket dada? Ɛɛ, matwa me ticket dada. Ah, na wotaa fa kaa wɔ ha sɛ de kɔ? Ɛɛn, every day I am in Kaka Oma. Ah, okay.
Nti wote hɔ a na sɛ ya wokɔba? Mm, I am kɔba. Oh, okay. Nti na wohwɛ wɔn dwumadi a wodi wɔ Neoplan station a wohwɛ ɛboa w'akwantusɛm ne wo tiketsɛm ne drive mpo sɛ wɔn si drive ne mu di fa ka atu kwan atu kɔ mu kurom na wohwɛ ɛyɛ. Ɛyɛ paa.
W'ani gye ho.
M'ani gye ho.
Deɛ nti na m'ani agye ho ne sɛ, sɛ Wɔ biribi yera a wɔ kan mu a wɔde ma mo. Mpakyɛ yɛfrɛ wo sɛn? Mpakyɛ yɛfrɛ me Alice.
Alice na Alice wo kwan fa? Mpakyɛ me kɔ Tamale. Tamale oh okay nti wotwa wo ticket dze da? Mpakyɛ wo wo taa fa car wɔ ha? Mpakyɛ wo. Na wo fa car sɛ na ɔmo experience no teɛ wo te car no mu a na sɛ sɛ na nneɛma si teɛ? Nti me fa car aha ɛde kɔ Tamale no yeah nso ɛyɛ fɛ ma me. Ɛyɛ wo fɛ sɛ wo bɛ fa car wɔ Nioprah station ɛde akɔ. Tamale. Tamale. Ei ahwɛfoɔ, obia ne deɛ nti a ɔfa car o. Asista yi sɛ ɔfa car wɔ Nueoplan station ɛde kɔ Tamale a, ɛyɛ ne fɛ. Me bra yi nso a ɔte me nsa benkum nso sɛ, sɛ w'adeɛ yera wɔ Nueoplan station a, ɔwɔ nsa bɛka. Nti obia ne sɛnea a ɔsi hu Nueoplan station ɛfa. Wo gu so a wo hwɛ ɛte sɛn dwumadie? Ɛte sɛn?
Mepɛ nkɔsoɔ, wopɛ nkɔsoɔ, yɛabrabɔ te sɛɛni. Mepɛ nkɔsoɔ, wopɛ nkɔsoɔ, yɛ suban te sɛɛni. Sisi a wohwɛ bi a wo nua baa me tie di a wɔ Neoplan station me ne adriver fo wɔ hɔ ɛba bɛnya no wɔ abayɛ owura mɛma wakɔ aba abɛhwɛ sɛ dwumadie so na mpatwɔ mpom te sɛn na mpatwɔ ɛfrɛ wo sɛn
mpatwɔ so yɛ driver wɔ Neoplan station ha
mpatwɔ mfie dodoɔ sɛn na wɔ Neoplan station ha

na ɔho experience deɛ ɛteɛ ɛnte sɛ this short short urbans and small cars long way and long bus nti wei no gye sɛ wotena mu na wokɔ ɛne driver no na ɔkyerɛkyerɛ wo ɔkyerɛkyerɛ wo experience no deɛ so wosu duru careful wobɛyɛ no because with the long bus ma wo na woantwe bi da before wo banya wo bɛtɔ guata no
yɛ fitɛ yɛ twɛ kɛf nti deɛ so wo bɛyɛ sɛ wobɛnyɛ bus driver no sɛ wo di car no meet akyɛ ansa na wahu experience no ansa na watumi akɔgye license f

Nti na ɛkyerɛ sɛ wobɛkɔ ho sukuu ansa na woagye? Wobɛkɔ mu sukuu. Sukuu nkyerɛ sɛ wobɛkɔtena buku no nko a, gye sɛ wowura kaa no driver no kyerɛ wo experience no. Ɛwɔ so Ɔwɔ hyɛnka kɛseɛ mu. ka kɛseɛ mu. Ɛkɛ sɛ wokɔ sukuu, ebi a wobɛkɔtena buku no. Buku no ntumi mfa wo ntwi kaa no na wode buku no to yi. Gye sɛ wowura kaa no na woahu experience no. Wohu kaa no kɔ, biribi bɛsi kaa no, wote ne noise. Wo wo bibia yɛ adwuma, w'aso yɛ adwuma, wo hwene nyɛ adwuma. wo brain si bia yɛ adwuma wo nan yɛ adwuma waso yɛ adwuma nti saa nneɛma no nyina yɛ adwuma deɛ wontumi twi bus kɛseɛ kɛseɛ okay nti saa ansa wotumi twi saa bus kɛseɛ no ɛɛ eh, wonni saa ɛfo no so a wontumi ntu kwan kɔ kwan tete mfa sɛ bi a debi a mo fi ase a mo fi nkran ɛkɔ kuma ase mo fi ɛkɔ takora de ne kɔ nɔngo no wontumi nkɔ wobɛtumi wowɔ di deɛ wobɛtumi akɔ bɛ ɛfo no te sɛ ɛɛ Company kaseɛ no na obi a okuta F no ɔyɛ experience driver ɛnyɛ obiara na tumi kɔnya license F no obi wɔ hɔ wɔ G so ofiri C na ɔkɔ G no ebi a ɔnyɛ qualify otwi ka pe ketewa na ɔkɔ yɛ ne G bɛɛ wokɔ F no wobɛkɔ ho training ebi license office no ɔmma ma wa as the bus ana takulate aba sana What test ansa na wɔn de ama wɔn. Na mepa atwo ebi yɛn fa ne sɛ bi a wɔ dwumayɛ mu anaasɛ woka woka hyɛn yi ne bi ɔbaa pemfoɔ bi ɔte kaa ni mu a na waka no saa dɔnhwere mu dɛn na yɛ a woyɛ. Anokora ni yala yɛ yɛ so yɛ wɔ yɛ se yɛ wɔ face aid box bɛyɛ face aid box no ɛnkyerɛ sɛ obi ɔnyim na wode duro ma no te obi tim kaa no na ɛka no saa mebɔ mpaeɛ sɛ sɛ mbɛduru the next village clinic wɔ hɔ na ma bɔ ka kyerɛ passengers no seesei na asi mma yɛ yɛhwɛ ɔpem ni na yɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ no clinic ansa na ɛtoa so wogu sɛ wohwɛ ɛte sɛn dwumadie owura na yɛnya yɛtumi ne nya no baaba yɛyɛ driver ni ɔgye berɛ ne yɛ twetwe nkɔmmɔ yɛfrɛ no owura gideon owura gideon medanse paa sɛ ɔgye berɛ ne me twetwe nkɔmmɔ sɛ wohwɛ m'akyi a wohu sɛ adriverfoɔ no bebree so gu m'akyi a Ɔse yɛne wɔn di nkɔmmɔ, sɛ yɛka sɛ yɛreka a yɛbɛtwe nkɔmmɔ no adeɛ bɛsa yɛn, nti ma mentwe bɛn baako mmienu na yɛne wɔn nkyekyɛ nkɔmmɔ. Ɛte sɛn? Mepakyɛ wobɛtumi akyerɛ yɛn nsuahu a woahu 35 years a wotwe kaa yi?
Oh, nsuahu deɛ mahu bi, mahu bebree. Ahyɛ sɛ na meka taxi, meka taxi akɔ bɛɛ 10 years na megya kɔka trotro, nti trotro mu na megyae. ɛbɛka bus de bus kura me bɛkae no bɛyɛ eighteen years ni yeah. na nsuahu a mahu wɔ driving mu ɛne sɛ eh, sɛ woyɛ driver sɛdeɛ mebra no di kankae no ɛnom sa ɛnkanka de biara w'ani ma w'ani na hɔ ɛna accident bi wɔ hɔnom a ɛba a wobɛtumi avoide accident no but yɛn drivers no yɛ deɛ baako ne sɛ menaa me part nti sɛ ɔde bɛka me a ɔno na ɔbɛyɛ ɔde bɛka na ɔno nso sɛ ne deɛ no asɛ anaasɛ wokɔnya problem na woyɛ ndɛ ebi kora ne ka wo na ɛpɛ ne kaa gye na because of that small accident na wansi abotrɛ no wɔbɛtumi agyina so de agye ɛtumi deɛ experience a memahunu sɛ wodeɛ sɛ woyɛ driver hu sɛ Driver biara a ɔwɔ Ghana ha biara no, saa driver no wagye mi. Wo nko ara na wonim nyansa. Nti sɛ obi de ne gye mi no ba a, fa wo nyansa no si abotere ma no. Ya. Ɛna second, yɛn drivers no mistake yɛtaa yɛ paa ne sɛ yɛka kaa na majority no yɛ driver metumi de me kaa si hɔ ɛpo me nyɔnko driver kaa obi wɔ wɔnya abotere ma kaa obeyi overtaking kura mpo no a ɔbɛbɛn kaa no ara ansa na oyi afa ho Wonnim tam a biribi bɛkorɔ so kar na odi w'anim bɛ breki at once sɛ wamma interval anaa mmamu a, ɔkwan biara so wo na breki kye sɛe. Sɛdeɛ wabɛn no too much ne deɛ, wode bɛbu mu. Sɛdeɛ wabɛn no too much ne deɛ, because ebe betumi aba sɛ ne breki no kye sen wo deɛ. Anaasɛ even wabɛn no ansa na woyi apa wo sɛ mewie no overtake no, ebi a car opu anim ba no, wohu no. Nti woma distance no ɛbɛn mu a, ɛboa paa. ɛna secondly bepɔ so kɛɛ po so wo na aka yɛ pass sɛ dɛ na nyɛ overtaking ɛwɔ so because bepɔ no a woyɛ overtaking ebi a wobɛyɛ wie no a na kaa bi apia wo bepɔ no so ɛnyɛ papa anaasɛ bi kura mpo a cap mu na ebi a cap mu a na kaa bi nso asiesie woyɛ deɛn a wontumi a avoid it Ebi a ne baabi a wadu no, na anka ɔkɔ akɔhwere nnipa nkwa. Nti mɛsrɛ me nuanom drivers no sɛ saa asɛm a meka yi, wɔn mpɛ nyɛ asuadeɛ. Because me, since a meka kaa no, ɛnyɛ sɛ bia menam nim driving too much, but abotrɛ, saa abotrɛ no a, osuahu no a mema hu no nti no, me sɛ meka kaa bɛpem nnɛ. Menka mosto me ho, menya accident da. Nti, deɛ me ne me nuanom bɛkyɛ drivers no, Ape na ɔmo ba no sɛ obi rehwɛ me a ɔmo pɛ nyɛ sua deɛ paa titiriw ne boys na ba na obi ti nom num wi obi wɔ nom a sigari ɛyi nsa no ɔnnom ɛne akɔte nsa sɛnt wɔ nom but obetumi anom wi wi no kura mpo no ɛne deɛ ɛnte sɛnt no but ɛyɛ more dangerous than apetition no nti mɛsrɛ me nyɔnko driver sɛ sɛ sɛ deɛ ɔrehwɛ me no ɔpɛ nyɛ sua deɛ. Wogu so a wohwɛ ɛte sɛn dwumadi? Ɛte sɛn?
Ee, me dɔfo, ɛha na yɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛba n'awieɛ. Sɛ woahwɛ aprɔbɔ a yɛbɔɔ wɔ Onuofra station ha a yɛne adriverfoɔ yi nso nyaa anobaabaeɛ bebree na wɔn nso wɔn ani akyɛ ɛne ɔhaw a wɔfa mu ɛne nea wɔfa mu daa daa wɔ asetena mu wɔ wɔn abrabɔ mu. Adɔfoɔ, ansa mɛsɔre dwumadie yi so, meda m'aboafoɔ ase. Meda Airport Beauty Salon ase, wɔn a wɔsiesie me ti maa me ma me ti yɛɛ kama. M'anim so deɛ ɛfiri Awohima Beauty Enhancement. M'ataareɛ yi so ɛyɛ Level Three Clothing na ɛdom meɛ. Me nan ase so ɛyɛ Stevo Enterprise Dada Kantamanto a wabue ne krabata foforɔ koraa wɔ Abɛka, New Boy Town. Wɔn telefon namba na ɛwɔ TV yi ase, wobɛtumi afrɛ wɔn na wo ne wɔanya anobaabayɛ. Yɛwɔ no dasɛ nnɛ.